X'ngħidlux. Wara dik il-purċellena ta' meta qabad u tfaċċa hawn meta ġejt Londra, ruħi ma nafx. Jekk tkellmu dwar għandha kien hemm. Iġri Neħles huwa produzzjoni ta' staġun teatru Malti u huwa dramm miktub minn Marta Vella. Bażikament jittratta l-istorja ta' din il-familja li hemm l-omm, il-missier u żewġt itfal, żewġt tfajliet u l-encounter tagħhom bażikament mal-abort u kif Bażikament esperjenza waħda tifforma l-esperjenza ta' dil-familja u l-istorja ta' dil-familja as as we go. Huwa mill-Qudin hawn. Issa hekk qed jgħid wisq ħin. Inkella jekk aħna naħsbu daqs il-punti. Suġġett topiku li l-poplu jidher li għadu maqsum dwaru, l-abort. Dan is-suġġett qed jitqajjem u jiġi interpretat bil-produzzjoni Iġri Neħles. Produzzjoni ta' staġun Teatru Malti u Teatru Manwel. li se tittella' bejn il-25 u s-27 ta' Novembru. Però waħda mill-affarijiet li affaxxinatni fih dan l-iskript meta ġie f'idejja kienet il-fatt illi fil-verità la jxaqleb fuq naħa u lanqas ixaqleb fuq oħra. Hemm diskussjonijiet,

nkun qed nidderieġi jew jew na ħa nagħmel xi xi ħaġa dejjem nipprova nfittex il il l-emotional journey nsejħulha so so dejjem dejjem nipprova nfittex xi ħaġa li kieku jiena ħa mmur nara bħala udjenza għandek għandek isu vjaġġ vjaġġ emozzjonali ta' ta' ħa jkun hemm it-tlugħ, ħa jkun hemm l-inżul, ħa jkun ħa nifirħu, ħa nibku so u bil-mod il-mod dik dak dak dak il-vjaġġ jagħmel storja jiġifieri kif kif fil-fatt sibt Ġranet sħaħ waħda mat-tarbija. Xhur, ovvja, ħajibqa' jaħdem hu. U jmur il-garaxx, jiġi lura xi sebgħa ta' flaxxija. Qiegħda ninterpreta l-parti ta' Ruth. Ruth hija tfajla ta' 23 sena, għadha kemm gradwat, dieħla fil-ħajja naqra iżjed matura, fid-dinja tax-xogħol. Però mill-ħajja personali tagħha għaddejja minn żmien pjuttost diffiċli. X'tajjeb minn fuq għamlet Rudina. U għalik pudina, uff, hija x'se jagħmilha? Biex ninterpreta l-parti ta' Ruth hemm ħafna xeni heavy li jirrikjedu ħafna emozzjoni, ħafna konċentrazzjoni, però qegħdin cast tajjeb ħafna naħseb u sibt ħafna support f'daw iċ-ċertu xeni mingħand l-atturi li nkun qed naqsam il-palk magħhom dak il-ħin, però naħseb li hemm bilanċ tajjeb u l-istorja għalkemm qed titratta dan is-suġġett li huwa pjuttost serju fiha wkoll mumenti ħelwin bejn Rut u missierha, pereżempju, u mumenti sbieħ tal-familja. Jiena li kont nivvinta u nippjana, irtali jekk xi design. Trid tkun fiha l-ħaġa u trid tgħaddi minn mill-esperjenza biex attwalment tgħid eħe naqbel jew eħe ma lejha ma naqbilx, pereżempju. Tinstima serja l-biċċa. Nispera li ma ġara xejn bejnietkom. Fil-fatt dak li qed jippreżentalna dan id-dramm qed jirrakkonta l-istorja through dawn il-karattri li hemm ġo fiha u mhux se jgħidlek isma' dan tajjeb jew dan ħażin, qed ngħidu l-istorja u ħa nħallu f'idejn l-udjenza mbagħad biex jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom u fl-istess ħin jiffaċilita konverżazzjoni bejn Kull min jiġi jarah hekk jista' jkun, għax ovvjament peress li s-suġġett hu dak li hu, hawn bżonn ta' konversazzjoni ċivili fuqu. Ruth! Hawn xi pulizija qed isaqsu għalik! Dan teatru dwarek.